Koro koro an an e upcoming artist, an ema chako. Tu- Mm. Koro wan an minigo na waya donge, koro an ema chako. In down.
Wan gi dok be.

Kali, kali. set set gigi Koro ineno ne.
muneno ni Ane ane upcoming adwa ni sama ochak beat to ane machako un un eh eh, nyadundo berana ni lando bera mama dundo berana bas meanwhile kaka ineno noindo ing'a osedonjo kacha neno ka wan ka ji ang'wen amedo paro ni ni ang' sa adek e wang'e wan kacha cha live gi kevo makawili ang' Ah, ah, wan ne, ne wan ji adek kacha cha endo ero wan ji abich wan ji abich e live yes wan wan ji abich kacha cha endo ma uh, OJ Studios OJ Studios uh, ma koro uh, OJ mwenyewe the the, the, the, the CEO. Yes. The CEO. Lando Verana.
Ng'ane ne Odago Junior wacho ni orna uru gimoro acham. Odago imbe ti duong' gi Junior. Apenji tie Junior. Ah, bwana
i Junior ma isenyombo to ine ine Junior bwana. Nitie nyinge moko modwa nolok kuondege
nindo Pera moro morito nyieni
okwaro ma nyako moro morito jamani
Apa nyi- nyi- nyisgi nyingi jemonoso jabanjo Elile, Oh, ni ana jei jabanjo ya elile. Dando vera moro morita je jangolo Injinia manya kajecha injinia namba na public dhi adhi e page e page kaendi namba na nitiere en 0711 923274 iluonge ni engineer Fredrick Odede Eh. kawuono saa adek e wang'e wan kachocha live gi kevo ma kawili wan e tiktok live facebook live mit maratari wadhi chako gi talk show kaso koro wagoga ngoma Onikevo, ai.
Eka go ywaka ga. Lando bera ma. Ano kwaro ma. Ano kwaro ma. Lando bera ma nyako. No kwela yu. Lando bera moro morito nyien. Ingeri gini. Lando bera momo. Ah, oh. Eh. Ang'awe kama. Lando bera molombo omarinaji.

Mm, i- ing'e ni sa dhi adhiya Mm, ing'e ni penjo jo- joma dwa mieli niya be ok ni joma dwa mieli ma mieli Wer pod ipenjo ni wer nang'o? Eh, Dakika to oselal adek. mm, nawere nade hemston Bila jazo, siki bila jazo. ziki bila jaso kula ngoma kula waya Bila ngoma, bila to ngoma. jawayano wicha kikono niya Bila kisetieko Guinness, eh. ne ja- jawaya bicha kikono niya oture

An kati kweda omari thum mitna o Ji anya anya to thum mitna Aweyo tije Aweyo tije Otela ringo thum mit Hey! An otela ringo thum mit Injini aweyo thum mit Kata chode aweyo thum mit

ni mondo adag kodi to an adag kodi nyaka giko mam Daber kikiringi. daber kiriringa na onge dola adundo kiriringa na onge mwandu oh mama ae. jangimana owari nas to wano godo kiluongo jaber nomari nas to wano godo kiluongo jabany Mano mandwa.

Ni bebe pare kaka nwachako singowa To mami kadibo nachwanyo jaber Ni mami kadibede nachwanyi jaber Tikona kona Sejoromo mami Sejoromo hani Sejoromo my lover Sejoromo toto

Kikianya, kikianya kaka nyari jera. Ayaye, ayaye, nyajera no nyaka wawer. Gimwa penjo sani, gimwa penjo sani, nyari jera to mito mito mane. Nyari jeri mito mito mane. Jowajawa, eh, jowajawa la- gi- gi- gilawe donge? Jowajawa se, se ako.

Thuno bende iting'o momoro kofi. Ma waseketha kethe lela kofi ang' ne manywa yawa. Jomigori, jomigori. Athong' mong'in ka karungu. Nyari jera yo. Nyari jera yo. Gik miting'o chando jobanjo. Mwandu miting'o chando jobanjo. Nadera mitani.

amedo parori kacha cha ni eh, saa adek e wang'e an wa- ang' wan kacha cha endo gi kevo ma kawili chakre saa adek e wang'e mar otieno ang' mit maratari bit miwinjono endo mano bit miloso to wambe wakoni ka ende ni wan, ge- wan ka oj studios ing'ama gombo golo thume moro inyalo biro oj studios mondo itim gimoro malit wan ka endi wachel aneno ka joan joan no Camila wacho kacha ni Joan Singoro. Joan Singoro. Ha? Camila Camila wacho kacha ni Joan Singoro. Odwa ni odwa ni ichoge Joan Singoro kanyo. Joan Singoro. Mm. Atno nyinge no kanyo mano nying mamit mit mane no. Anachako thuma omina dhiambo awero Joan Singoro. Mit maratari. Watematema. Joy Joy.

ma wan ka iluongo ni oj studios oj studios
La- Novera ma miting'o pek gik miting'o pek nyajera miting'o pek tuno miting'o moro jopiny ane moro joajao
to mamoro oganda ni manto moro ya jabanjo Mano mora jabanjo ni gik miting'o tok oturi lerana ni gik miting'o dak oturi nyako Pamela, Pamela.
to donge mago magi dak oturi nyako mayo omari
Era mit sami chake to duogo kethore.

Kachundu kono dhi nade nyachula? Nyachula wacho kacha ni love. Amedo paro ni ni amedo paro ni maber kabisa. Amedo paro ni maber kabisa ni saa adek ang' wan gi kevo makawili. Wawinja ni ni to mono tuocha nodhi nang'o? Jo- Eh, jo ajaoherore mana ka ng'ato otho ka ng'ato otho e kisolonegi udho penja ni kevo ni to bende jogo sale ni moda to be ji nonene abiro kwero ji ni wan wan wan wan okwado oyuma mar solo ne ji ka ji othono kok inya solo na sani ka ngima ikasetho kore ka ni ati posta kila mahali wang'eyo gimomi wang'eyo gimomiyo ji riyore mana sama ng'ato otho nikech komiti dong' gi pesa moroga emomiyo gimako matek ipani wakia twende kazi ging'e maber ni kingima tibiro go kwan ibiro wach ni nyocha wasolo ni umari aluf mia achiel erego lakini kisetho twende kazi aluf mia adek no aluf piero adek ogolgo lewni ma nyocha wadhigo komar Ere gimomiyo joma tho bernu maloyo joma ngima? Gima ngima ma pod kithni rachni gang'o? mukwe mos ni ema mori kony wadu sama pod ongima kama bug solro bug solro ema okonego lal Eh, solo wasedar aneno ka sila wacho ni nyis ne nyachula ni sani wan gi mende mang'eny wabiro goyo ka chundgi wabiro goyogo wabiro goyo wabiro gowo ka chundgi kono mit maratari utamwa mayesa mago ne gine ne meli mos tuore dhi e chula manoka kwacha koro mende kong'eny Yeah.
wan ka guture jawaya uture jangoma uture comedian uture mwana musiki Tulo keto kitunga ng'ina. uture engineer Oketo dania. amedo paro ni ni kidwa golo wer to in oko kanyo ibiro ka oj studios Mon mos. e ma miluongo ni banjo chor banjo chor mos

Ibebi nge na ge ni ramanya na ne. Ani lele.
Ni mami nge na ge ni ramanya na. Mama.
Aero wuotho chomo yo ma naluongi wendo. Lando mama.
Ni wuotho chomo yo ma nagweli wendo. Ii. Ibi wadhi wamiel uyo ma pacho. Uyo ma loka. Ibi wadhi wamiel uyo ma pacho. Ing'ado mana dier nam. Ing'e naluongi wendo. ing'ena sungi wendo Ayawa. to kendo sungi nyako ni kakiting'o na jawaya kakiting'o na jawaya bebi kwawuotho to moro nego jabanjo Omoro jabanjo. ni ka kwawuotho bebi to moro nego jabanjo Koro chaka chaka ne gitendo wawinje. Eh, start go from the oh yes Koro ane upcoming artist, koro arwako artist. Rewind and come back again, selector. Koro oyuda kago copyright, koro ago copyright mar ng'ane.

in miketo iwuoyo e nying jino to konyi gang'o miketo wuoyo e nying jino to konyi gang'o in miwuoyo in miwuoyo ibiro kodhogi mar fulu tinen ma fulu ee rech machuodho ji luongo ni nyasaye kony lewa wan go mari nyaso mari ng'ong'o ee nyasaye kony lewa tiende ni gino nyachuodhogi marach In miketho nying ji jowadu ibiro go dhogi. In miketho nying ji jowadu ibiro go dhogi. Wan gi producer wi ogar. Eh, Mano ng'ongo. Uthure jawaya oling' e banjo.
Oje. Iyudo ka iyudo ka ng'ato kawo patik, ng'ato kawo patik dhi e Facebook. Odhi okawo patik. okawo patik okawo mok mari okawo kasto opost godo gik moko maricho e facebook ni owuoyo kuom ji oyanyo ji mano mano mano gima rach sani wadwaro golo wadwaro golo wadwaro golo wadwaro golo wadwaro golo wach maratari ma ibiro goyi sani kwaseyudo kiwuoyo e nying ji marach tigoyi kech ok wadhi walo kode ee kendo wer mwagolo ni ma nyaka ing'e ni ma ok wendwa ma wende nyieni ma ny- wende nyieni mano gima nyaka ing'e bitni kwayudo kumoro amora wagoyi in miwuoyo e ngimana ibiro go dhogino in miwuoyo e ngimana ibiro go dhogi iwuoyo e nying ji ibiro go dhogino in miwuoyo e nying ji ibiro go dhogi iketo ne ketho nying ji igoyi kiketo ne ketho nying ji tichwadi kiketo ne ketho nying ji inyami inyami angum inyami angum
ani lelelele lelelele lando lando Okwaro ma nyako ni lando lando. Obola to jwang'a ni lando lando. Amiso atua ni lando lando. Jajera tundi mora. Nyajera tundi mora. Jabero ting'o siato. Jaber oting' osiato osiato mamalo ichamo gi joma dongo ichamo gi joma dongo indagini mana freestyle kapok ibilo to intiyo ng'ong'ong'ong'o

Aweri na re nyamara wi mora Ila Oting'o chien Anya chula sani wan Oting'o kwaro na Mende mang'eny Jabero kwaro Memphis Eh, Jabero kwaro ne Nyingi na sefol go Oting'o chien Jabero oting'o chien Oting'ore ma Nyajero oting'o chien Doktowe Oting'o chien Kure Oloso binju Jabero oloso binju Sauti ya lawa. To gima luoro nyajera mm, kopo ni miya gima luoro nyajera ni mm, kopo nomiyi odhi post to lando mm, okwesi peka okwe an kimiya nyajera mm, kik ikel sipika kopo ni miya nyajera mm, kik igona video call nyajera kimiya Gima wuoro Mario Eh. era kotito kare dum. Ah. Era kotito kare dum. Marach. Tingo joma nyaka joma nokia. Kando nyaka sipikni. Sipeka. Ah ah. Gima koro oseland mang'eny ok bed sipika, obedo sipeka. Nikech koro odhi opekore mang'eny ma koro. Era bera sama pod ji okia to era koseti. Mm. To chako tingo ji nyaka joma nokia wacherano.

Ah, ng'ato ne penja niya yawa un uchan lavenda notimo nwang'o wan noketho nyingwa wan jo ajomo noketho nyinggi lavenda to jogowa yawa un uchan lavenda notimo nwang'o wan nonjawo chunywa ah, wan kwan kod wan- wan nonjawo chunywa wan jo ajomo noketho nyinggi lavenda nojo Pile, pile, dinduru, telu. E yawa unu chal lavenda notimo nwang'o wan onjawo chunywa wan jo ajawa manoketho nyinggi lavenda nojogowa Jobilo manobile ga bende notindo nolanda duwa jobilo manobile duto tinde nogole lela eh.
yeah, luo. Kuro jawa emoling e studio. Wati, wadwa, wadwa, wadwa tieko live ni endi wamedo paro ni maber kabisa ni saa adek e wang'e ang' wan kacha gi kevo makawili kevo wero maber kabisa ni gino giri miyo ng'a mihero ah, gino giri miyo ng'a mihero imiyo ng'ama ihero igino giri imiyo ng'ama ihero to ah, jama eh, imiyo ng'ama ng'ama mori wan be nwagolo chode waneno ka chode trend kacha cha
kendo waweri ane gi gine gi tom tom ron Eh, wanyalo were gi mano omiyo joma yanya e wang' buk pile laku in miyo anyaja chode mm, litna in miyo anyaja chode no gino litna
Chore no mm, chongi eh. Joma yanya jachore no mm, chongi eh. Ng'ato yanyi ni jachore ti jamigori Ng'ato yanyi ni jachore to jamigori Ng'ato yanyi ni jachore ti jasiaya Ma ng'ato dende ni jachore ti jandhiwa Ng'ato luonge ni jachore ti jajuok An ong'eyi. in miluonga jachode no chongi i mang'oni apenjo sama chodo to lit ni gang'o donge apenjo omiyo joma yanya e wang' buk pile laku joma ketho nyinga e wang' buk pile lekeu

ko live ni wawacho maber kabisa ni waromuru saa adek e wang'e tiktok facebook youtube live gi kevo makawili ang' wan kacha cha endo gi producer mwenyewe othure jawaya Tura engineer. othure engineer ang' mit maratari Kuom sani. eh, Awan go ni. eh, ma wan go ni iluongo ni Joseph Noma.
Jose Manoma. Nyakwar dayo.
Nyakwar dayo. Mano nyathi dani. Mano Yeah.
nyathi dani. An ma koro wang'a ng'o pi kani. Yeah. An munena kani. Oture we mondi. Otu- Oture pos wa mondo An nikech munena watieko. kani. Iluongo ni Ojei wuod ala. Mm. Tuny mino aye. Mm. To jamani. Bioneni. Bas. Yie wiye go pesa gi bad. Kikune ane. Gimi jogi ng'ad wiya. Eh, Ginyapa miya an iluonga ni jangome. Koda luo jamaranda malo malo. Rumalo. Eh, atero mana gik moko mos. To ok ionje ma bwana, onje ma baba. Chongi baba. Chongi baba bwana. Chongi baba.
Maedwonda jango meja maranda wer kitwana wer kapod angima ochuno wendi nyathi mkamba kayandorit nyaka natumga waya musmus nyaka ochacheri supa paro lala aywagi rapudo bende totona neni mama nyathi gitina konyna chunya hera pek wacho taman datim ang'oa paroga hera mayande choncha kilal mamina wachang'oa tionge buta wache mipari ngimani en kamano obiro mosmos obiro mosmos mosmos to wuodh opuk be nochope Mm. Bas, jamano puodho wer ma kidwaro winjo wendno to nyaka ibi mana e YouTube ni e kibo winjo wendno maber. YouTube iluongo ni Manya manya ni Jangome kumoro amora Facebook, YouTube kumoro amora en Jangome. Bas, owachore maler. kaso wan gi ng'ato kar kano othure othure jawaya othure miwa mana wang'i kende wang'i no kende in wang'i kende kisemiyo wato roma roma wang'i no kende wang'e kende wang'i en expensive ma kik utang' mang'eny ee oromo oromo oromo oromo we oromo we ma magineno mang'eny nang'e gichul Mani no uno ture jawaya. Ng'ato we choro ji. Bas, koro kuom sani wang'ado live wago erokamano jok ma obiro ka. Eh. Warwakou kendo next time. Eh. This is home. This is home.
OJ Studio. Mm.
This is home with the Marinage. Super Sato bende kik wi wil go. Celebrity go sibe kik wi wil go ka ng'ato timo marach wakone kanyo marach kaka nyoro kaka nyoro nwa yako nyajera. Eh, Ma yako- ratiro nosekwer Marach. wach mar go lando spikni nosekwere Mosekwere ma jogo.
timne ok ber yawa ni weroru gi ng'ato utimo gige ukisiri kuchwanyoru kokibuko landa luny ilanda luny to sama nuwinjo mit to wan to ne waonge uketowa gi stress ma ok wanye wiya ok nyaywe to wach raila pod chanda Ka- Kapok ilando nwa kuonge tang' nwa dugi. achwanyona saidi kendo ng'ad live no